doheem mécht. Tschëlleg wéinst der Videoqualitéit, et war en Experiment a mir verspriechen iech, dass déi nächst Videoe rëm besser ginn. Den Deeg ass relativ simpel ze maachen, et ass hei 600 Gramm duebel Nullmiel, wou ech hunn 250 Gramm Waasser, en hallwen Téiläffel Salz an dann hu mer nach en Zoppeläffel Olivenueleg dobäi. Mir fänken un hei e klengt Lach an d'Mëtt ze maache vum Miel an dann e bëssen Olivenueleg, wéi gesot e gudden Zoppeläffel esou dran an da fänke mer un lues a lues wärend dem Réieren d'Waasser bäizeginn a laanscht ze schëdden, well mer eng Kasserol hunn. Ka sinn, dass Där e bësse Waasser musst bäimaachen oder e bësse Miel. Well all Miel ass aneschters, all Miel hëlt d'Waasser aneschters op an da mee dat mierkt der, ob en ze dréchen ass oder ze naass. Well et ass och e relativ dréchenen Deeg, wéi der gesitt. An elo wéi ëmmer e klengen Deegball hei an der Schossel zesummeformen an dono kniede mer en um Dësch weider fir erëm gutt 15 Minutten. An da setze mer der Zäit fir eng Stonn an da kënne mer zwou Sorte preparéieren. Kici, d'Nuddel selwer kënnt aus der Toskana an et ass u sech d'War fréier Iesse fir aarm Leit, well brauchst just Miel a Waasser. U sech kanns et och ouni Salz an Olivenueleg maachen an et ginn nach ëmmer Nuddelen dono. An dann d'Zoossen si mat den Tomate gemaach, wou se am Ward haten oder Iergendwelch aner zwou son nach. Mee hautzedaags fënns de awer vill Restaurant erëm um um op der Quad erëm. An ech muss zouginn, se sinn extrem lecker. Sou, lo geet et un d'Knieden, fir wéi gesot 5 bis 10 Minutten. An wa mer en fäerdeg gekniet hunn, wann et e bësse méi smooth ass, wéckele mer e mat Plastikfolie an. An da loosse mer et kleng Stonn stoen. An där Stonn huet d'Miel d'ganz Waasser opgeholl an da léisst sech duerno vill méi einfach domat schaffen. Et ass vill méi einfach fir d'Nuddelen ze rullen an ass e bësse méi elastesch. Dir wäert den Ënnerscheed scho mierken, wann der et selwer doheem maacht. Den Deeg ass fäerdeg gekniet. Ech hat just nach vergiess ze soen, dat hei Rezept Dat gëtt 4 bis 6 Portiounen. Dat heescht, domat kënnt der schaffen, wann der fir manner Leit kacht, dann 300 Gramm Miel, 125 Milliliter Waasser. Den Deeg ass gekniet, gëtt elo agewéckelt hei an da stellen ech e just an d'Säit an d'Kichen. Lo loosse mer deen eng Stonn rouen an an deeër Zäit kënne mer d'Zooss preparéieren. Fänke mer mat der Zooss un. Ech maachen eng ganz einfach Tomatenzooss elo hei dobäi. Dofir hunn ech hei e Gräppche voll Basilikum, 400 Gramm Tomaten, dat ass ganz egal wéi eng Tomaten der benotzt, San Marzano, déi normal, kleng, ronn, Tomate cerise, 400 Gramm Tomaten, 4 Zeeën Knuewléck, déi schielen se, da schneiden ech se an Halschent duerch. An dann zum Schluss huelen ech se raus, vläit eng wou ech draspannen oder zwou, mee déi aner huelen ech alleguer ganz raus. Fänken un mat engem gudde Schotz Olivenueleg, also wierklech genuch dass dee waarm gëtt. Sou, dann de Basilikum. Probéiere mer relativ kleng ze schneiden, dass deen sech och duerno schéin ënner d'Zooss mécht an de ganze Goût verdeelt. An dee kënnt direkt esou an den Ueleg. Sou kënne mer d'Ei. Op een stellen vue que dass d'Nueleg waarm ass. An deier Zäit kële mer de Knuewléck. Véier Zéiwen Knuewléck wéi gesoot an der Mëtt eng Kéier duerchschneiden an och eran an den Nueleg. Déi loosse mer lo fir esou laang brooden u sech bis dass mer d'Tomate geschnidden hunn. Tomaten äh, bei mir kleng Tomate brauch der dat klingt net unbedingt ofzeschneiden ausser steer derch wirklich viel da kann dat ruhig machen für die heulen ist ganz okay schneiden se Feieren und dann kann damit durch Esou, an déi wäerten duerno an der Zooss schéin zergoen. Dat heescht, do wäert der keng déck Stécker Tomate méi duerno dran hunn. A wann der méi grousser wollt, da schneit der se eben a méi kleng Stécker. An dann, jo, schneide mer d'Tomaten, kënnt dat dobäi. An da loosse mer dat awer och eng hallef Stonn bis eng gutt Stonn këchelen, dass dat alles schéin zergeet, dass all déi Goûten sech do e bësse vermëschen. Knuawléck ginn e bësse Faarf, d'Tomate si geschnidden, maache mer déi och all dobäi. Loossen de Läffel falen, brauche mer net méi, si maachen et mat der Hand, mësche mer et esou. Eng Kéier ofmaachen. Elo loosse mer dat Ganzt bei enger niddereger D'Temperatur eng gutt Zäitche goen, ech géing soen eng hallef Stonn bis eng Stonn, bis datt d'Nudele fäerdeg sinn. Dann ass d'Zooss normalerweis och gutt. Heiansdo réieren an dann wéi ëmmer schmaachen. E bësse Salz, e bësse Peffer. Sou, Peffer kënnt no. Dono, wann der gesitt, datt d'Tomaten sech e bëssen zersetzen, kënnt der nach eng Kéier schmaachen, kucken, wat feelt. E bëssen, et ka sinn, datt ech nach e bësse gedréchent Oregano dobäi maachen oder. Wat dat nach alles? An dann, jo, lo warden mer sech nach dass den Deeg prett ass, eng hallef gutt hallef Stonn an da weisen ech iech wéi mer d'Nuddele maachen. Wéi der gesitt, d'Tomate sinn schéin zerfall, gëtt eng gutt Zooss hoffentlech. Eng Stonn ass em. Sou, lo brauche mer e bësse Plaz hei an den Deeg, ech schneiden deen eng Kéier nach e Lëtschen duerch, dass méi einfach domat ëmzegoen. Comme ça. Denk drun de Rescht vum Deeg ëmmer anzepaken, dass deen net verdréchent. A wat ech och vergiess hat war, den Deeg kënnt der roueg en Dag am Viraus maachen an dann am Frigo loossen, mee loosst en net méi laang, also maacht en net méi wéi 24 Stonnen am Viraus, soss léisst sech elo net méi gutt domat schaffen. Hei hunn ech eng Schossel mat Räismiel, fir do kommen d'Nuddelen duerno dran, dass fir dass se net neepechen, Kënnt och normaalt Miel huelen, mee ech fannen dass Räismiel besser fonktionnéiert dofir. Sou, den Deeg lo mam Rullen, voilà, dofir sidd der jo hei. Mär rullen dat ganzt lo aus op en hallwen Zentimeter ongeféier, zwëschent engem hallwen Zentimeter an engem Zentimeter. Wann der staark sidd kënnt der et och mat den Hänn maachen, mee géing mech wonneren. Ech huelen se léiwer aus, esou d'Form ass egal, mä schneiden en och elo direkt a Sträifen, esou. A wéi der gesitt, mam Deeg léisst sech elo gutt schaffen, e pecht néierens méi, en ass relativ elastesch, wéi der gesitt. Dat ass dat, wat déi Stonn Waarden do ausgemaach huet. So. Si mer hei? Jo, op engem hallwen Zentimeter op verschiddene Plazen. Op engem Zentimeter, mee dat geet schonn. Stelle mer déi elo esou dohin a virun mech. An da fänke mer un a Sträifen ze schneiden. An och d'Sträife géing ech soen ongeféier en Zentimeter breet. Dat ass elo net mega wichteg, mee. Probéiert se bësse konstant ze hunn. Lo endlech zu den Nuddelen, wéinst deem der hei sidd. Huelt Stéck Deeg, maacht dat, rullt dat e bësse ronn, sou, an da fänke mer an der Mëtt un mat gestreckte Fangeren an dann zéie mer lues no baussen. Am Ufank dauert et vläicht e bësse bis der d'Gefill dofir hutt, An dann gesitt der och ze Plazen also si keng gläichméisseg Nudelen an se sollen och net gläichméisseg sinn, sollen e bëssen Textur hunn. An Déckt, méi déck wéi eng Spaghetti, elo net ze déck. Se sollen net esou ausgesinn, mee. Wie ging ech soen 3 Millimeter am Duerchméisser vläit 4. Esou probéiert se e bësse gläichméisseg kréien. Der kënnt jo d'Deeler eenzel noschaffen esou an domat. Kierschnuddel man se hei enker Miel bësse bestäuben, kënnt der se dra leen an da kënnt der déi nächst och drop leen, da pechen déi net méi zesummen. An dat heie maa mer lo eng gefillten 300 mol bis de ganzen Deeg verschafft ass. Mat e bëssen Hëllef vun mengem Kameramann a sengem Gehilfe hu mer zesummen d'Nuddelen ausgerullt. Dat doen ass lo d'Halschent vum Deeg an ech géing soen dat geet och duer. Wéi der gesitt se pechen och net uneneen an se hunn sech richteg gutt rulle gelooss, se sinn och net um Holz gepecht, näischt. Well mer den Deeg eben e bësse goe gelooss hunn, ass e schéin elastesch ginn an alles. Dir gesitt, déi hält och relativ gutt. A menger Kichen hunn ech e grousst Dëppe mat gesalzenem Waasser am Kachen. Ech hunn hei keng Plaz. Mir loossen déi elo fir 5 bis 7 Minutte kachen. Ech géing se no 4 Minutten, ëm 5 Minutte géing ech se eng Kéier schmaachen, fir ze kucken, wéi laang se nach brauchen. An da maache mer se mat ganz e bësse Pastawaasser, also d'Waasser, wou mer se dra kachen. An d'Tomaten réieren se eng Kéier an da si mer scho sou wäit. Meng Nuddelen hu fir elo 6 Minutte gekacht. Ech huelen se hei direkt aus dem Waasser. Zooss mat Sauerei maache wéi ëmmer. Eriwwer a meng Zooss. An da maache mer ganz e bësse vum Nuddelwaasser dobäi eben, an deem mer se elo gekacht hunn. Verréiere mer dat Ganzt bis d'Nuddele schéin. Huele mer d'Zoossinn, wéi och ëmmer, an da si mer fäerdeg. Zerwéieren, puer Beauty Shots maache fir de Video an endlech iesse. D'Nuddele sinn aus dem Waasser, maache mer hei emol nach e gudde Läffel dobäi, réiere mer an da kucke mer, ob mer vläicht nach e bësse vum Nuddelwaasser brauchen oder ob d'Zooss flësseg genuch ass. Mee ech mengen. Wéi ech dat ganzt hei ugesäit ass genuch Zooss drop. Ech garnéieren dat ganzt nach mat bëssen gedrëchtem Oregano an da si mer fäerdeg. Ech sinn zefridden domat. Do ass genuch Salz, Peffer, ech muss näischt méi bäimaachen. Där kënnt natierlech. Och eng normal Zooss dobäi man oder eng Bolognese oder eng Cacio e Pepe, Pesto, dat ass egal. Ech hu just scho lo eng frësch Tomatenzooss dobäi maacht an hu lo och gesinn, dass dat net net schwéier ass. An jo, ech hoffen et huet Äech gefall. Falls der dat eng Kéier selwer maacht, mat engem Foto, taggt mech vläit dran, wann der wëllt. A villmools Merci fir d'Nokucken.